Yɛreba abɛhwɛ sɛdeɛ nnora a yɛsua yɛde firi adwensakra na afei yɛba a bɔne a yɛayɛ anaa Onyankopɔn bɔ yɛn kwaadu akyerɛ yɛn. Sɛ yɛn, wei ne wei ne wei nti yɛyɛ adebɔneyɛfoɔ, na afei yɛbɛgye yɛn mfomsoɔ atom no, ɔsɛ ɔyɛ nokwafoɔ sɛ ɔde yɛn bɔne bɛyɛ dɛn? Ɛbɛkyɛ yɛn, na watew yɛn ho. Saa nneɛma wei nyinaa yɛ Kristosom mfitiaseɛ nsɛm sɛdeɛ yɛadi kan akyerɛkyerɛ no ɛfiri Hebrews chapter six, nti Kristosom mfitiaseɛ nkyerɛkyerɛ, nti obi a ɔbɛyɛ Kristoni biara saa nneɛma wei ɛsɛ yɛ dɛn? Wohu, ɛfa asubɔ ne deɛ ɛkeka ho, nti nnɛ yɛba bɛyi sɛ atemmu, na the voice of God, judgement, so wahu, nti Onyankopɔn ba bɛbu yɛn atɛn gyina ade bi so, na na mepɛ sɛ yɛn nyinaa yɛhu na yɛte aseɛ. Yɛfɛ biribi simplicity, Paul twerɛɛ ɔse Onyankopɔn kron yɛ, wahu, anaa na yɛ short koraa, oh ade sei na ɛyɛ simple saa na nkurɔfoɔ die nenam nenam akyirikyirikyirikyiri, Onyankopɔn atemmuo a, yɛka Nyankopɔn atemmuo a, Nyankopɔn atemmuo gyina N'asɛm a Ɔno ankasa bɛka so. Nti sɛ yɛka Onyankopɔn ankasa a, sɛdeɛ Yesu Kristo kae sɛ Agya no wɔ soro, Agya no, deɛ Agya no de asoma no na ɔka no, ɔno Onyankopɔn ankasa asɛm a Waka, ɛno so na N'atemmuo yɛ dɛn? Ɛgyina. Nti yɛbɛfa firi abɔde mfitiaseɛ a, duaba wei di, wei mɛnyɛ dɛn? Menni. Simple. Nti no, wɔn ɛkɔdiiɛ no, Nyankopɔn sɛ wɔn antie N'asɛm, nti Ɔde atemmuo yɛ dɛn? ma wɔn. The simplicity ato so tu Noah no nkurɔfoɔ no yɛ bɔne wɔyɛ adaka sɛ Nyankopɔn sɛ yɛ adaka obiara mɛsen kɔhyɛ adaka no mu simple nti no wɔn a ankɔhyɛ mu no Onyankopɔn ayɛ dɛn ebu wɔn atɛn hmm na ɔde punishment ɛma wɔn saa bere no nyɛ sɛ wobɔ adwaman wobɔ korɔ na woyɛ nti no ɛneɛ woanya yɛ Nyankopɔn sɛ ɔsɛ adaka ni simple kɔ ne kɔhyɛ mu you'll be safe Nti no wonder sɛ Yesu Kristo bae ɔse sɛdeɛ Noah mmerɛ no yɛɛ saa ara na Yesu Kristo mmerɛ nso yɛ dɛn? Ɛbɛyɛ Nti Nyankopɔn de Yesu Kristo abrɛ yɛn sɛ wayɛ N'asafo asi hɔ se obiara a ɔpɛ nkwagye no bɛsen kɔ asafo no mu deɛ ɔma wɔso ne wura mu Nti ɔka kyerɛ Nikodemo se sɛ yɛde nsuo ne Honhom wo wo pɛ a you can enter to the kingdom of God that is John chapter number 3 vs. 3, Sɛ nsu no honhom wo pɛ a. Nicodemus bisaa sɛ, Ɛbɛyɛ dɛn na wei aba mu? Ɔse, Nyame tumi mu na ɔyɛ saa. Nti Nyankopɔn tumi mu no, adaka ne Noah yɛ no, obiara mmɛhyɛ nyɛ dɛn? Nkɔhyɛ mu. That third simplicity. Ɔse, Onyankopɔn ka kyerɛɛ Pharaoh se, Ma me mma no nkɔ som me. Ɔsom wɔn nkɔ, then punishment came. So wahu? Nti ɛyɛ simple, then punishment came. M'agya Sodom ne Gomora, mmerɛ a Onyankopɔn kɔsɛee Sodom ne Gomora no, Ɔka kyerɛɛ Lot ne n'abusua no sɛ, Monkɔ, momma obiara ntwa n'ani. Simple. Nti nkorɔfoɔ no ɛrekɔ no, deɛ ɔtwaa n'ani no, punishment yɛɛ dɛn? Ɛbaeɛ. Saa ade no didi so ara, Moses, ɛduru baabi no na Onyankopɔn paase punishment ma wɔn, Ɔde, Ɔyɛɛ ɔwɔ kɔɔbɛn de sɛn dua so sɛ, Obiara a ɔwɔ bɛka no, hwɛ, Kɔbere no, na wonwu. Nti wɔn a ɛhwɛɛ no, wɔnyɛ dɛn? Wɔn ammu. Simple. Nti Onyankopɔn Asɛm no, ɛnyɛ biribi a ɛyɛ den a yɛde akyekyere yɛn ho a mɛnsom no, mfa wo nsa nka ama bebree pɛ sɛ wɔsom Onyankopɔn wɔ nokorɛ kwan so anaasɛ sɛdeɛ Onyankopɔn aka no, but mentumi nka Asɛm no sɛdeɛ Onyankopɔn ayɛ dɛn? Aka no. Bible se sɛ obi bɛkasa a, ɔnka no sɛdeɛ Onyankopɔn Asɛm yɛ dɛn? Ɛka no. Okay. Onyankopɔn atemmusɛm no a Onyankopɔn begyina so abu atɛn ne sɛ, ɔse obiara a wantie Yesu Kristo no, wabu no atɛn dedaw. Na wansoma no amma sɛ ɔmmɛbu yɛn atɛn anaa ɔmmɛkɔndɛm yɛn, na mmom no, ɔsomaa no sɛ yɛnam ne so bɛnya nkwa. Na deɛ wannye no anni no, wabu no atɛn dedaw. Adɛn ntia? Ok. Saa asɛm wei no, Moses dii kan twerɛeɛ wɔ Deuteronomy chapter eighteen no, ɔse, verse fifteen rekɔ no, ɔse, Mmerɛ a Onyankopɔn de Mmara Nsɛm Du no rebrɛ Israelfoɔ no, Mmara Nsɛm Du no, wɔka kyerɛɛ Mose sɛ, Yɛntumi ne Nyankopɔn nkasa. Ɛna Nyankopɔn se, Sɛ woaka no saa a, moaka no yie. Meyi ɔbarima bi ama mo. That is Exodus chapter twenty verse eighteen no. Ɛna Deuteronomy chapter eighteen fifteen, ɔse, Meyi ɔbarima bi ama mo. a ofii mo ankasa mu ɔbaa deɛ ɔbɛka no, ɔno na montie. Enti wokan Hebrews chapter four a, wɔse ɛkyɛɛ saa no, Onyankopɔn nam David so kaa sɛ, sɛ mote ne nne a, mma obiara mpirim n'akoma, because waka sɛ obeyi ɔbarima bi ayɛ dɛn? Ama yɛn. Okay. Nti saa ɔbarima no a yɛfrɛ no Yesu no, enti ne. yɛn previous one a ɛfa adwensakra ho no, yɛkaa sɛ esiane sɛ yennim nti no, Onyankopɔn abu n'ani agu biribiara a asi wiase nyinaa so. Afei deɛ wayi ɔbarima bi ama yɛn. Saa ɔbarima no, ɔne Yesu Kristo. Wayi no ama yɛn. Na ɔkwan a ɔfaa so yii no no, ɛno na yɛba bɛsua na yɛahu sɛ ɛno na Onyankopɔn atemmuo nso yɛ dɛn? Ɛgyina so. That's a simplicity, simple a ɛsɛ sɛ yɛfa so de som Nyankopɔn. Enti wokɔ Kristo nsafo horow no ahoroɔ no a, Sɛ ɛnyɛ Kristo na aka a, wɔntie. Egyina saa asɛm yi a yɛrebɛpa ase yi so. Ok. Deɛ edi kan no, Yesu Kristo baeɛ no, Bible kyerɛ sɛ ɔfiri n'adwuma ase na wadi mfeɛ aduasa. Na ɔwɔ he? Na yɛretwɛn Nyankopɔn bɔ a wahyɛ sɛ ɔno ankasa bɛyi ɔbarima bi ayɛ dɛn? Ama yɛn. Enti Bible kyerɛ sɛ ada a wɔyii no no se, Wei ne me dɔba, ne Yohane a ɛbɔ asu a ɔkɔ yi a ɔbɔ no asu no. Na sɛ saa da no ara na ɛnne bi firi soro baeɛ se, Wei ne me dɔba a ɔsɔ me dɛn, m'ani, that is Onyankopɔn ayɛ dɛn aintroduce no. Nti da Onyankopɔn introduce no pɛ na ɔbonsam kɔsɔ no hwɛ se, Ei, ɛyɛ ampa sɛ wone Nyankopɔn Ba? Sɛ wone Nyankopɔn Ba a, ma boe nyɛ dɛn? Nyɛ no abotire. Don't forget, ɔbonsam asɛm a Onyankopɔn bɛka no, ɛno ara na ɔbɛfa so de abɛsɔ wo ahwɛ. Nti ɔse, Ɛyɛ ampa se Nyankopɔn se, Duaba yi, mma monni bi, ampa so ne Nyankopɔn ayɛ dɛn aka? Okay. Afei ɛno akyi no, ɔsan yii ne ho adi kyerɛɛ Peter, James, ne John, that is, Matthew chapter number seventeen. Ɔse wɔn yii ne ho adi no, Onyankopɔn ma wɔn hu Elijah ne Moses. Ɛna asuafo no se, ɛyɛ sɛ yɛbɛtena ha. Ɛhɔ ɛhɔ ara na voice no firi soro sɛ, Wei ne me dɔba a ɔsɔ m'ani, ɔno na obiara nyɛ dɛn? Ntie no. Nti saa voice no ayɛ dɛn? Asan aba. The last one, ɛyii ne ho kyerɛɛ Jerusalem. Mmerɛ ɛyii ne ho no, Ɛno nso wɔ John chapter twelve verse twenty eight mu. Ɔse ɛbaeɛ no nkorɔfoɔ ano sɛ yɛ thunder, Yesu Kristo se no, ɛyɛ mo nti na voice no yɛ dɛn? Ɛbaeɛ. Na afei ne wiase atemmuo, so wahu? Because ne Yesu Kristo atwerɛ wɔ Matthew chapter seven sɛ moayɛ mu atɛn, but afei deɛ ɔde ewiase atemmuo no ayɛ dɛn? Ama yɛn. Ɔse deɛ ɔgye Kristo din no wɔbu no atɛn, na deɛ ɔnnye ne din no deɛ wayɛ dɛn? Wɔabu no atɛn dedaw. Nti afei ne wiase atemmuo no, adɛn nti na ɛnyɛ wiase atemmuo? Ko, Onyankopɔn asɛm a waka fa Yesu Kristo ho no, sɛ woantie a, wayɛ dɛn? Wa, wa, wama Onyankopɔn adane ɔtorofoɔ. Ɛn? Nti yɛhwɛ John nɔma 3 vs 17 no a, ɛno na ɔka se, woka 16 no a, ɔse, Sɛdeɛ Onyankopɔn dɔ wiase no, ɔde ne Ba a ɔwɔ no korɔ no ama yɛn. Nti ɔno ara na ɛde no ama yɛn sɛ, Wei ne me dɔba, So woahu? Enti Hebrews bɛka kyerɛ wo sɛ wamfa amfa ɔbɔfoɔ so. Enti Kristosom nyɛ abɔfoɔ som, na mmom ɛyɛ direct instruction from where? From God. Enti yɛnkan, ɛno nti ne ma asuafo no wɔn gyidi yɛ strong paa no, wɔbɛtee saa asɛm no ase. That is Second Peter number one, let's read. vɛs 16 ɔhɔ kenkan sɛ, Wɔse na ɛnyɛ anansesɛm, na ɛnyɛ anansesɛm a wɔtoo no wɔ nyansa akyi na yɛde reka mo yɛn Awurade Yesu Kristo ne n'ahoɔden ne ne ba a waba no ho asɛm, na mmom yɛyɛ n'anuonyam no kɛse no ho adansefo a yɛn ani tua, na wɔnyaa nidi ne anuonyam firii ɛde Nyankopɔn nkyɛn no a ɛsɛ ɔkɛse no sɛ na efi anuonyam a ɛsɛ ɔkɛse no baa ne so sɛ, Oyi ne me dɔba a ɔsɔ m'ani no. Yɛn a yɛne no wɔ bepɔw no so no, yɛtee saa nne no sɛ efi soro na ɛbae. Enti ɛyɛ asɛm a Onyankopɔn ankasa na aka. That's simple sɛ obiara, enti wɔ sɛ wɔhyɛ nnipa a wɔmmaa ase obiara yɛ dɛn? The voice of God. Ɛno ara ne n'atemmuo. Nti ɔse, sɛ obi ba Kristosom a, yɛmma no nhu saa ade wei, sɛ Onyankopɔn atemmuo no, ɛno no, yɛnka First John chapter five, sɛdeɛ last yɛkaeɛ no, First John chapter five, ɔse, First John chapter five verse number nine. Ɔse, Yɛgye nnipa adanse di a Onyankopɔn adanse so kyene no, na Onyankopɔn adanse ne adanse a wadi afa ne Ba no ho. Deɛ ɔgye, deɛ ɔgye Onyankopɔn Ba no di no wɔ adanse ɔno ara ne mu, deɛ ɔnnye Onyankopɔn Ba no nni no adane, adane ɔtorofo, ɛfiri sɛ wannye adanse a Onyankopɔn aka afa ne Ba no ho no anyɛ dɛn? anni. Onyankopɔn ankasa ka biribi afa ne Ba no ho a ɔpɛ sɛ obiara yɛ dɛn? agyidi. Onyankopɔn aka kyerɛ wo se kɔhyɛ Noah adaka no mu na ayɛ dɛn? Wobɛnya nkwa. So woahu? Sɛ wokan John chapter three last verse no a, John three last verse, ɔka asɛm bi. John chapter three last verse no, ɔse, Deɛ ɔgye ɔba no di no wɔ daa nkwa, na deɛ ɔntie ɔba no renhu nkwa Na Onyankopɔn abufuw da no so, efisɛ wannye Nyankopɔn adanse a wadi afa ne Ba no ho no anyɛ dɛn? anni. Wahu? Enti na the voice of God, Wei ne me dɔ ba ɔsom no, ɔno na obiara nyɛ dɛn? ntie. Enti Kristo nsafo horoɔ no, esiane se John twelve forty eight no, ɔse, Obi a onnye m'adanse no, asɛm a me me mɛka no, ɛne Nyankopɔn bɛfa abu atɛn. Enti sɛ yɛgye di sɛ atemmuo wɔ hɔ deɛ a, Yesu Kristo asɛm a waka no, ɛne Nyankopɔn bɛfa ayɛ dɛn? de abu obiara ayɛ dɛn? atɛn. So wohu saa bea a Kristo nsafofoɔ no, sɛ asɛm nyɛ Yesu Kristo na aka a, anya deɛ ɔbɛyɛ dɛn? Ɔbɛtie, ɛfiri sɛ ɔno no asɛm na yɛde bɛbu atɛn. Sɛ wogye di sɛ atemmuo bi wɔ hɔ daa bi akyire deɛ a, ɛnyɛ Mose asɛm, ɛnyɛ David asɛm, ɛnyɛ Solomon asɛm, ɛnyɛ Elijah asɛm, ɛnyɛ Isaiah asɛm, na mmom asɛm a Onyankopɔn aka afa ne Ba no ho no, ɔsɛ no na wobɛgyina so ayɛ dɛn? Ɛde abu wiase nyinaa atɛn. Na asɛm bɛn na waka afa ne Ba no ho? Wei ne me dɔba a ɔsɔ m'ani, ɔno na obiara nyɛ dɛn? Enti, obi a wamfa obu ase amma saa asɛm no a Onyankopɔn aka no, Onyankopɔn abufuo ayɛ dɛn? Ɛda wo so a, ɔbɛbu ho atɛn da a ɛdi akyire. Enti, ɛhia pa ara sɛ saa ade no yɛbɛyɛ dɛn? Yɛbɛte aseɛ. The voice of the Lord. Sɛ wote ne nne a, mɛnyɛ dɛn? Mempirim w'akoma. Yesu Kristo kae, ɔse, Mogye nnipa adanseɛ di, adɛn na Onyankopɔn adanseɛ deɛ, monnye nni? Nti, Nyankopɔn nhyira deɛ wei asua yi so. Yɛbɛsan atoa so. Amen.